Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
geb wa marimba loko a hlakata munghana lonene fm makomba ndlela ve ri milandzo wa ndzumba wo phutisiwa hi xitici xa munghana lonene fm makomba ndlela Hi tekele enhlokweni leswaku risimu ra Mulandzwa wa Ndzumba leri nga thyiwa leswaku ri Maseve wa Thawula hi rona ri nga tsema lembe eka xitichi xa Munghana Lonene FM makombandlela ha n'wi hoyozela eka sweswo. Kambe hi vone Geb wa Marimba a karhi a hlasela xitichi xa Munghana Lonene FM makombandlela a kombisa leswaku xi phutisa Mulandzwa wa Ndzumba Hikuva va tirhise risimu ra yena ku tsema lembe loko hi nghena ka lembe ra magidimbirhi makumembirhi ntlhanu. Laha hi nga fika hi vona Gebo wa marimba a tsala ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a tsala leswi landzelaka, Se most popular song why ku nga tsemangi yona lembe ke? Mlandzwa wa ndzumba wa n'wi phutisa hi ku va tseme lembe hi yena hi ku a swi na mali xikarhi if a swi ri na mali a hi ta va hi tsemi hi va le. Se hi ndlela leyiwani kahlekahle gap wa marimba wu kombisa leswaku ri hi ku swa ku tsema lembe a swi fambelani na macheleni kumbexana a swi na mali hi yo mhaka va tsemi hi risimu ra mulandzwa wa ndzumba loko a swo katsanyana macheleni hi nge va nga tsemangi hi yena lembe naswona eka masagwadi eka munghana lowunene FM makomba ndlela ku ve na risimu leri nga fika ri va most popular song leri ku nga risimu ra Zanele Mashavani so ku kombisa leswaku ri why ku nga va ngi rona ri nga tsema lembe loko hi nghena eka lembe ra magidimbirhi makume mbirhi ntlhanu ke kasi loko a nge se tsala sweswo u rhanga a hlasela xitichi a vula leswaku xitichi xa munghana lwanene F_M makombandlela xi xavisa masagwadi. laha na kona a nga fika a tsala leswi landzelaka, Munghana Lonene FM yi xavisa ti-awards, if a va xavisi a va hi kombi ti-voting stats hi vona ku himpela ti-voting stats ti vula swona ku lava va nga wina they are indeed leaders. Se hi ndlela leyiwani mi kota ku swi vona leswaku ri lahawani a ri ku hlaseleni ka xitichi xa Munghana Lonene FM makombandlela. a kombisa leswaku ri masagwadi lawa ya ha hi wona wona hi ndlela yin'wanyana u vula leswaku xitichi xa munghana lonene F_M makombandlela xi xavisa masagwadi loko ku ri ku masagwadi a va ma xavisi a va humesi tinhlayo nhlayo leti kombisaka leswaku ri hakanene lava nga wina vo lo wina hikuva va vhoteliwini kahlekahle loko ni langutile na mina ni vona ingaku timhaka ta ku vhota hi tona ti fikaka ti onha hi mhaka ya ku loko ho languta kahle tinsimu leti fikaka ti wina ti va ti karhi ti nga ringaneli leswaku ri ti nga wina kambe hi mhaka ya ku va vula leswaku ri ku lo vhothiwa swi endla leswaku ri swi miyeta vanhu milomu na ku va va nga koti ku va va yisa swivilelo swa vona emahlweni hi mhaka ya ku va vula leswaku ri vanhu a va vhothanga vo vula hi nomo leswaku ri mani mani u ta wina se ni vona ingaku mhaka ya ku vhotha hi yin'wanyana leyi onhaka kahlekahle a ku fanekele ku nga vhothiwi va ta na tindlela tin'wanyana ta ku va va winisa swiyimbeleri leswi nga fanela hi mhaka ku mhaka ya ku vhotha. a hi nga ku hi yona yi nga ku onheni kahlekahle a hi ali leswaku ri mhaka ya ku vhotha yi va nghenisela mali kambe a va ti na tindlela tin'wanyana leti ti nga ta endla leswaku ri masagwadi ya nga vi na swivulavula swo tala hi ku tlhele hi vona na xiyimbeleri xo nge munhu wa munhu na yena a vutisa xivutiso xa muxaka lowu fanaka na xa geb wa marimba a kombisa leswaku Se song of the year mi ya tsema hi liya mi nga yi nyika award or njhani se na lawani mi ta swi vona leswaku ri xonga ri ku hlaseleni ka xitici xa munghana lonene f m makomba ndlela a kombisa leswaku ri se va ya tsema hi rona risimu leri va nga ri nyika most popular song of the year lembe ke kumbe ku ya lavalaviwa rin'wanyana risimu ku tsemiwa hi rona ke hi ta tsundzuka leswaku ku ve na tinsimu leti nga fika ti karhata swinene ku fana na risimu ra ku ni kombela i chuza Kasi na rona risimu ra maseve wa thawula ri ringanelini leswaku ri nga tsema lembe, kambe yo biha hi liya ya ku mi kuma leswaku loko swi fika hala ka ku vhotha ri fika ri nga wini mara loko se swi vuya hala ka xitichi va fika va tsema hi rona lembe hi ku vhele a na ha swi na mali. Se hi teto timhaka ta kona mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Leswi hileswi a hi la ta avelana na n'wina eka Dilolo Stroy YouTube channel.